Atutan kan video ahcun India le Pakistan boruak kha update ka vun tuah ta lai. Kan hnu zarah ka rak chim cang bantukin India le Pakistan buainak hi a sawhsawh a si lo. Fakpi in a alh kho ka rak ti bantukin atu zingah India nih Pakistan cu missile in a vun kah taktak cang. Hi kong hi media ah kan rak hmuh cang ko lai nain hika hin ka vun nolh ṭhan ta lai. India nih Pakistan a kahnak hi hmun kua a si tiah media lei ah cun kan hmuh i hi hmun pakua kahnak ah hin hliam a tuarmi zeimawzat sawmthum fai an um i minung pariat an thi tiah media cheukhat nih an ṭial sihmanhsehlaw hi bantuk thawngpang update a vun um tikah media cheukhat an ṭial ning kha aa lo cio hna lo. Cucaah a thi le a hliam kongkau kan chimmi belte hi cu a dik a si lai lo. India lei media chimmi le Pakistan lei media chimmi kha tampi aa dang lai ti te zong kha vun chim chih ka duh. Atutan i India i a kahnak hmun hi hika hin map ah ka vun langhter i atutan kahdohnak hi India nih Operation Sindoor tiah min an auh. Cucu atu zing India lei May ni sarih zinglei suimilam pakhat le minute sawmli pali hrawngah khan a kah tiah media lei ahcun kan hmuh. Hika hin NDTV nih an langhtermi a si i atu i kan hmuhmi hi India nih Pakistan a kahnak hmunhma pawl kha an si. Pakistan hei ti ko ning law a fawinak cun Pakistan ram chungah hmun li a kah i Kashmir ram chung Pakistan nih a ukmi hmun cheukhat kha a kah ṭhan ve. A dihlak ah hmun pakua a si. Kashmir ram ah panga Pakistan lei ah khan pali a kah tiah media lei ahcun kan hmuh. Cun hika ah a tang cem i Bahawalpur timi hi a fahnak bik cem a si tiah Reuters le a dangdang Al Jazeera pawl nih an langhter. Hika ah Al Jazeera le Reuters lei i ka hmuh ning ahcun a thimi hi minung pariat an si, cu lakah ngakchia zong an i tel an ti, cun hliamtuarmi hi sawmthum panga an si tiah an langhter. Pakistan lei zong nih India lehrulhnak kan tuah lai ti ten hna siseh, cun a dangdang zong kha hi kahdohnak kong he pehtlai in an chimmi kha um cang. Cucaah India le Pakistan hi zeitindah hmailei ah an i kah lai timi atu lio media pawl nih an cuanh bikmi le live telecast tiang in an pek cuahmah mi a si. I hi kong he pehtlai in Pakistan lei nih an thanh ve mi pakhat cu zahan zan ah khan India vanlawng fighter panga kan kah thlak tiah an chim ve. Sihmanhsehlaw Hi thawngpang belte hi India lei nih cun zeihmanh update an tuah lo i fehternak zong an chim lo. Asinatein Kashmir hrawng i a ummi nih local mi nih an chim ning ahcun India vanlawng pathum cu Himalaya tlang dung ah hin an tla tiah an ti ve. Asinatein cu zong cu zeihmanh fehternak a um rih lo. Cucu Reuters nih atu naite ah a vun ṭialmi a si. Atutan India nih Pakistan ukmi hmunram a kah ahhin fighter pathum a hman tiah media lei ahcun kan hmuh ve. Hihi Pakistan nih an chimmi hi a dik khomi a si, a dik lo khomi zong a si. India lei nih fehternak an tuahmi um lo ahkhan cun zumhthlu awk a ṭha ve lo. Media ah atu lio cu update cuahmah si caah thawngpang a lengmi a tam ngai. Hi kong hi zeitindah aa thawk timi kha kan hnu zarh ah ka rak chim cang ko nain tlawmpal tein highlight vun tuah ta ka duh. Atutan India le Pakistan buainak aa thawknak hi Pahalgam khua pawng khan aa thawkmi si. Pahalgam attack timi kha zoh nan duh ṭhan ahcun kan video hmasa kha vun zoh ṭhan u law tling tein ka rak chim cang. Khualtlawngmi minung kul le ruk cu Pakistan ram in a semmi ralhrang bu nih ralhrang phu nih an rak thah hna. I zeiruang ah dah an thah hna kan ti ahcun Muslim biaknak a zulmi nan si maw, Muslim nan si maw tiah an hal hna i Muslim kan si lo a timi le Muslim biaknak tleihfung paruk a chim kho lomi pawl kha duak tiah an thah hna. Cu tikah India ram media a cul dih. India a thinhung tuk. Biaknak kongkau he pehtlai a vun si chinchap tikah kha ralhrang pawl cawlcanghnak kha India nih a fak a ti tuk hringhran i hi ralhrang vialte hi kan ṭhio dih hna lai, kan thah dih hna lai an ti. Cu tikah India intelligence nih an vun theih vemi cu hi ralhrang hi Pakistan ram in a rami an si i cun Pakistan cozah nih bawmhnak a pekmi hna an si tiah India intelligence lei nih cun an vun ti ve. Cu tikah ram pahnih hna karlak ah buainak nganpi kha a vun um cang. India nih Pakistan cu a vun hrocer i hi hna na ralhrang pawl ralhrang na cawm kenmi hna pawl hi an ci na hmih hna lo ahcun fak piin leruhnak keimah nih kan tuah lai a vun ti. Pakistan lei nih hi hna pawl hi zeihmanh keimah he pehtlaihnak an ngei lo a ti ve ko nain India nih cun a si kho lo a vun ti. Cu tikah ramri ah ralkap a vun chiah i cun agreement kum som ruk chung agreement an rak ngeih cangmi Indus War Treaty kan timi kha a vun phi kham. Indus War Treaty hi zeitluk in dah a biapit timi zong kha ka rak chim cang. Tlawmpal te ka vun nolh ṭhan lai. Indus War hi hika hin kan hmuh lai Indus timi khi aa ṭialnak zawn te khi vun zoh u law tiva ngan pi a si khi khi

Khikhi Pakistan ram chung i a va luangmi a si tikah India nih tampi a control khawhmi tiva an si. A duh tik paoh ah ti a lianter khawh, a duh tik paoh ah ti a zorter khawh. Ti khi a khua a khua i a dil a dil i hmun dang i a luanter ahcun Pakistan caah ti dinding a um ti lo tluk khan khi a si kho. Cucaah Pakistan caah cun hi bantuk tiding ding i phihkhampiak hi a fak tuk hringhran i zei ti paoh in hung kan tuah ko u ti a luan lo cicet ahcun Pakistan ram chung i ti a luan lo cicet ahcun India thisen a luang lai tiah an vun hro colh ve zeicahtiah Pakistan hi Vawleicung pumpi ah hriam, nuclear hriam kan timi a ngeimi a si. India nih hin an tuaknak ah za le sawmriat a ngei lai an ti. Pakistan nih hin za sawmsarih hrawng a ngei lai tiah an tuak ve. Cu tikah uh, hi ram pahnih hna hi an i ṭih lo tuk ti khawh a si. Nuclear power in Pakistan nih India an zuam cawh ti usilaw kan palh tuk lai lo. Cu tikah India nih a thin a ṭhum kho ve lo cu ti a si ahcun a ti. Zarh khat fai hrawng he tiah timtuahnak a vun ngei military drill phunphun an tuah Pakistan ramri le Arabian Sea hrawnghrang ah long le raltuknak phunphun kha bom hna an vun ṭhes an vun cawng i raltuk hna kha an vun cawng i cuticun atu hi zahan zan zan ṭim ti ko si zinglei pakhat le minute sawmli le pali hrawngah Pakistan hmun cheukhat cu a vun kah i hihi India nih a kahnak hmunhma pawl hi Pakistan military base kha a si lo zeitindah defense ministry nih an thanh timi te hi vun zoh ta hna usih hihi kahdohnak a vun tuah tlawmpal ah India nih a thanhmi si tihin kan vun zoh ta lai zing suimilam pakhat le ni sawmli pali ah an vun thanh colhmi si tu zing May ni sarih hika ah an vun tial ning ahcun chikhat te a liammi caan ah khan India nih Operation Sindor timi cu kan kalpi i Pakistan ram chung Jammu and Kashmir terrorist pawl umnak hmun kha kan ka ti an ti. A dihlak ah hmun pakua target a si. Hika hmun an kahnak hi military Pakistan ralkap pawl umnak hmun a si lo. Kan kahnak hmun hi ṭha tein hlathlainak kan tuah i fimkhur tein kan hlat hnu ah kan kahmi a si fimkhur tein kan thimmi a si tiah an vun langhter hihi an kahnak a ruang cu atu nai a ka rak chim cang bantukin april ni kul ni hi ah india mi pakul le panga le nepal mi pakhat ralhrang nih an thahnak he pehtlai in lehrulnak kan tuahmi a si tiah ministry of defence nih India ram runvennak lei nih an thanhmi a si. Cu bantuk cun atu hi India le Pakistan cu ramri ah an i ṭhua cuahmah. Atu hi Pakistan le nih zeitindah lehrulhnak kan tuah lai tiah meeting an ngeih cuahmah lio a si. India nih zei bantuk in dah ka kalpi rih lai tiah meeting an ngeih cuahmah lio a si ve. Atu hi thong ka hlat tiang ah hin cun media lei ah zeimaw thawngpang tete cu um ko nain a pi cal in i lehrulhnak dangdang kha cu ka hmu lem rih lo asinain hi video nan rak zoh tikah hin cun tampi aa thlengmi um kho i kha bantuk aa thlengmi tete le India nih a kah chapnak a si maw cun Pakistan lei nih lehrulhnak an tuahmi a si maw kha bantuk thawngpang thar hna um ah khan cun karkir ṭhan te lai cun video dangah India ne biatak tein India le Pakistan hi i thuan ha selaw zeitluk in dah an hriam nam mual asilai ti bantuk India ne vanlong zeizat nei long motor ze bantuk da ngai ti ten ha le Pakistan ze bantuk dirhmun da si ve ti ten ha zong kha kan rak chim than te lai akazo tu nan dilak chunga kalom tuk hring shan adong nak bika Kan YouTube channel te kha subscribe na kan tuahpiak rih lo ahcun zaangfah tein subscribe a kan tuahpiak ding in kaan sawm.